Hoş gördük! Bilşiňiz ýaly, hormatly adamlar, mähriban kärdeşler, dostlar, talyp deň-duşlar, Gahryman Arkadagymyz saýasynda her bir günümiz bagtyýar pursatlara, ýatdan çykmajak pursatlara beslenýär. Ilki bilen, şu Täze günlerinde uly şatlyk-şowhun bilen ýurdumyzyň çar künjeginde bellenilýän şu baýram bilen, elbetde, Gahryman Arkadagymyzy, hormatly ildeşlerimizi, bagtyýar halkymyzy Tüýs ýürekden mähnet duýýas. Goý, täze iki müň ýigriminji ýyl edil iki müň on dokuzynjy Türkmenistan rowaçlygyň Watan ýyly ýaly köp-köp üstünliklere, ýatdan çykmajak pursatlara, şanly wakalara, ýurdumyzyň taryhyny altyn harplar bilen ýazajak ýatdan çykmajak pursatlary beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýär. Siziň her biriňize bolsa maşgalaňyz abadançylyk, döredijiligiňizde täze üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuwlap, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmen ummany teleýaýlymy hem-de gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşýan Hanet restorany tarapyndan ýaýlyma hödürlenýän hormatly Prezidentimiziň giňden çäksiz döredip berýän şertlerine esaslanyp, Türkmen ummany teleýaýlymyna siz tomaşa edýäňiz. Sabyrsyzlyk bilen garaşan bäsleşiklere atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň jemleýji tapgyry siziň bilen! Mähriban tomaşaçylarym, elbetde, bize. Ýalňyşmaýan bolsak, bäş aýyň dowamynda tomaşa edýänler, eletde biziň kärdeşlerimiz bar, dostlarymyz bar. Eletde ýurdumyzyň çar künjeginden nol bäş, nol dört gyýta telefon belgimize sms habarnamalary ýollap, ýakyndan tomaşa edýän ildeşlerimiz bar. Her birine sag bolsun aýdýas. Siziň her bir ugrudan sms-leriňiz biz üçin diýseň ýakymly, täsirli pursatlara beslendi. Her biri üçin sag bolsun aýdýas. Elbetde, şu gepleşigiňiz hem Şular ýaly jemleýji tapgyryň şular ýaly derejede geçirilmegi siziň ýakyndan goldaw bermegiňiz hasynda biziň mähriban tomaşaçylarymyza sag bolsun aýdýas. Hiç wagt unudamyzok sizi, sebäbi medeniýet we sungat işgärleriniň üstünlikleri siziň ýakyndan goldaw bermeginden elbetde her bir sungat işgäri şu sahna çykanda ýakyndan goldawyndan şolaň el şarbşmalaryndan ruhy lezzet alýar. Edil şu wagt men Ruhy lezzet alşym ýaly, sebäbi myhmannamyz el çalyp çykýarlar. Ine-de biziň jemleýji tapgyrymyz. Şonuň üçin kän bir süýnüremizok, sebäbi diňe Täze ýyl baýramçylygy, şatlanýas, tomaşa edýäs. Täze ýylyň bosagasynda diňe ýagşy arzuwlar ederis, hemme zadam bolar, aýdym-sazam bolar, Meşhur türkmen owateläýnimiň sazynda toparlarymyz, elbetde, iň esasam jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanan biziň meşhur ýyldyzlarymyz, medeniýet we sungat işgärleri sahnamyzda. Beh, kimlerkä? Belki bäş aýyň dowamynda ýekeje gezegem bäsleşeris atly gepleşigimiziň şenbe güni. Tomus etmänleriňiz bar bolsa, elbetde, bilersiňiz, kimler olar. Geliň onda, Soldan saga diýilýär, şonuň üçinem şeýdibem başlaly. Uly hormat bilen tanyşdyrýas, ýurdumyzyň meşhur sazandalarymyz ýüzleri nurly Seýran ýüzüňi açaý sizä tanyşdyrjak bolup durus. Tanyş bolýas, Seýran Annaçary hem-de Atajan Eýýubow. Ikinji topar kimler? Olaram elbetde Gahryman Sadamyň saýasynda halypa şägirtlik ýoluny alyp barýan zekini aýdymçymyz Şol wagtyň özünde meň dostum, kärdeşim Türkmenobat RR-mde ençeme gepleşikler alyp barýan meşhur aýdymçymyz Rüstem Halyýew, meşhur alypbaryjymyz Muhammedoraz Sähedow. Üçünji topar kimler? Meň pikirimçe, şu bäsleşjek toparlarymyza esasy bezeg berýän topar. Sebäbi zenanlardan düzelen topar olar. Ýurdumyzyň parlak ýyldyzy, Soň Türkmenistanyň at gazanan artisti, hormatly ada mynasyp bolan meşhur aýdymçymyz Züleýha Kakaýewa hem-de tanyş bolýas meşhur şahyrymyz, elbetde kärdeşimiz Gülşirin hanyma. Beh, dörünji topar kimlerkä? Eý, olary tanamaýanam ýok, şu dörünji topar agzamaka her kimem ýylgyrýarlar, sebäbi Olara dogan diýseňem bolýar, dost diýseňem bolýar, kärdiş diýseňem bolýar, bäsdeş diýseňem bolýar, basdaş diýseňem, barmagym gutardy, bolmasa sanardym, bu elimde planşet bar. Kimler olar? Meşhur dogan ýaly dostlar, siziň elbetde söýüp diňleýän aýdymçylaryňyz Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow. Baý-bo! Mahabatym ýerine düşse-de, ýerlenip durup size salam berýän. Ilki bilen. Dört toparam biziň hemmämize ýakyn tanyş her biriňize üstünlik arzuw edýäs. Indi jemleýji iň soňky tapgyrymyz nähili bolar? Görşüňiz ýaly biziň ýörite sowgadymyz Türkmen Wah teleýaýlymy tarapyndan hem-de Hant restorany tarapyndan şeýle bir ýadygärlik sowgady. Bilemok şeýle gutujyga ýapsam bolýa buny? Ýapsaňam bolýa, şeýdip öýüňize goýsaňyzam bolýa. Bizek esasan bir ýatdan çykmajak pursatlary siziň öýüňizi bezemek üçin berdik. Häzir dört sany topar Sekiz sany medeni we sungat işgäri biram ýeňiji. Ýeňijimizem ine şu şeýle bir ýat owadan başardygymyzdan bezäp bildik. Özümiz gepleşigimizi režissýory Orazmyrat Atamyradow bilen saýladyk. Şu ýerde boşluk görýäňiz. Ine şu ýerde näme bolýar? Şu ýerde ýeňijiň ady bolýar. Ýeňijiň adam bize sekiz sany atlary bar, ýörite nyşanjyk bar. Haçan kim nesip bolsa gepleşigimiziň ahyryna-da gözüňiziň alyndan şu nyşany şu taýy ýelmäris we şu sowgady gowşurarys. Mundan başga-da, şu gepleşigimizde ýakyndan ýardam edýän, hemaýatkär bolýan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň adyndanam gymmat bahaly sowgatlar diýseň öýleriňizi bezejek biziň ýurdumyzda öndürilýän türkmen el halylary size sowgat berler. Nähili, Züleýha? Esasanam elbetde aýdym-sazlaryňyz millilik bilen diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem-de dünýä Takymlarynda çykyş edýän hormatly Prezidentimiziň saýtynda sowgatlar gowudyr-a, bolýa-da sowgat. Sowgat diýilse, bir hili hemmämiz ýylgyranymyzy duýman galýarys, näme üçindir. Bir zat sorag beresim gelýär. Aslynda şu utulmany halaýan barmyka? Hä, barmyka? Utulýan, halaýan bar bolsa eliňe alylsyn. Ýok, ýöne başga bir zat hem bar. Baýram han. Halamasa-da utulmaly bolarlar aga. Halamasa utulmaly. Şolaryň başdan göni agzysy şeýle bolar. Bäsleşigiň şerti şeýle diýýär-ä. Ýa, hawa, bäsleşigiň şerti hem şeýle. Onda näme? Ýörite yzygiderlikde, yzygiderlikde biz sazladyk. Ýagny nähili şu sahnamyzda, biziň zalymyzda öň bäsleşik atly gepleşigimize gatnaşan we birinji we ikinji möwsüme gatnaşan myhmanlarymyz bar. Indi nähili bolýar? Ýurt yzygiderlikli sazladyk, yzygiderlikli bolsa Görseň gowum gabadam geldi. Häzir sahnamyzda iki sany toparlar çykýar. Iki toparam siz tanýaňyz, hemme oturan myhmanlarymy tanýaňyz. Onda sahnamyza çagyraýlyňmy ilkinji bäsleşik toparlary bu aty saklaman. Onda ilki bilen elbetde her bir aýdymçy ruhy lezzet alýar. Ýaňy aýtdyk, öz muşdaklaryna şol wagtyň özünde şo ruhy lezzeti paýlamak üçin hem hökman suratda şygyr gerek, şahyrlarymyz bar. Bilşiňiz ýaly, Owaza Taşyn atly gepleşigimizde ençeme sorulary taýynlaýan ýigidimiz her hili ady agzalýar. Ýöne ýaýlymda kimka Kerim Halyf diýýäniňiz bar bolsa, hana, Kerim Halyfyň özi otyr. Hana, Kerim Halyf, şahyrymyz. Ýörite Gülşirin hanymany gollamak üçin gelipdir. Öz kärdeşiňiz, galamdaşyňyz. Onda ilki bilen, elbetde, şah birden goşgudan, şygyrdan Soň saz düzmeli, ýöne şonuň üçin ilki bilen şo sazanda ýigitlerimizi çagyrayly diýdik. Olam sahnamyza hormat bilen çagyrýas. Tüweleme. Kimlerkä? Elbetde, meşhur sazanda ýigitlerimiz. Seýran Annaçaryýew, Atajan Eýýup hormat bilen sahnamyza çagyrýas. Goşgy diýary meşhur zehinli sazana ýükleme sahnamyzy indi görür bilen kimler bäsleşerkä? Meşhur sazana ýükleme diýarlyk meşhur Aýdymçymyzam gerek. Olaň ikisem aýdymçy bolsa eýýäm anykmyka diýýäs. Söhbet Kasymow, Ahmet Atajan sahnamyzda garşylalyň! Näme Atajan, Seýran?

Täze ýyl arzuwlar, ondan soň bäsleşigim başlaýar. Täze ýylyň bu gutly düşümli rysgarly ýyly bolsun. Hormatly Arkadagymyzam Täze ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan, berk jan saglyk arzuw edýän. Köp sag boluň, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Başda. Bu pursatdan peýdalanyp ähli watandaşlarymyzy Gahryman Mähriban Arkadagymyzy Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýan, bäsdeşlerimize-de üstünlik arzuw edýän. şowly üýtgeşik gepleşik bolar diýibem umyt edýän. Elbetde bolar. Berekella. Bizi näme üçin açyk atajaň sebäbi ýa öň görenleriňiz bar bolsa üç gezek yzly-yzyna gepleşigimize gatnaşdy. Gatnaşanda sen näme üçin bäsleşik gepleşiginde utulyp gaýtdyň diýip öýlerine salmandyr atajany. Şonuň üçin şu wagt täze jaý gurup ýör ýörite özi gidip çykar ýaly. Indi hany tolgundyrýan topar arzuwlaryňyz hormatyna başyny. Ine şu taýda şu gepleşige birnäçe Öňki sanlaryna gatnaşan bäsdeşler otyr. Şeý bize syn edip otyrlar. Näme, hemmäňiziň Täze ýylyňyz gutly bolsun, hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, şuny ýaly bir ajaýyp gepleşikleri bir teleýaýlymyň üsti bilen halkymyza ýetirmege uly mümkinçilikler döredip berýär. Hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerine-de elmydama rowaçlar arzuw edýän. Şu şu günki sanymyza gatnaşýan bäsdeşlerimize-de. Uly üstünlikler arzuw edýän. Ahmet köp sag bol söhbet başyny. Oba menem ine Gahryman Arkadagymyzy ähli türkmen halkymyzy täze iki müň ýigrimiji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Hawa her biriňize ojagyňyzda agzybirlik, jebislik arzuw edýän. Ýurdumyz elmydama parahat bolsun. Gahryman Arkadagymyz saýasynda her bir günümiz toýa, baýrama beslensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Şeýle-de ine hemme gatnaşýan Öz işdeşlemmiz, kärdeşlemmiz, aýdymçylar, sungat işgärleri her biriňize üstünlik arzuw edýän. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Arzuwyňyz hasyl bolsun. Ine hormatly myhmanlar, mähriban tomaşaçylar nähili bolýar? Häzir görşüňiz ýaly iki topar bäsleşýär. Ýeňijimiz kim bolsada, eýle iki toparyň ýeňijisi bilen bäsleşýär. Ýeňiji bolan toparlar bolsa ýekeje şertde hemme zady şu günki gepleşigimizden jemlär. Onda näme? Ilki bilen birinji şertimiz, şekilli sowal, hemmäňiziň tanaýan sowal şertiňiz, nähili täze ýyl baýramçylygy dowam edip dur, hormatly Prezidentimiz saýasynda şatlyk şowhuna beslenýär. Ýörite birnäçe körpeje barlyjyklary studiýamyza çagyryp, birnäçe sowallary berdik. Elbetde, internet sahypalaryna girip görseňiz, ýörite barlaglary görä, çagajyk, körpeje çagajyk. Uly adama dört ýüz elli sany soragy günüň dowamynda berýär. Şol esasynada bizem çagalara şu berýän sowallaryny özlerine berip gördük. Nähili jogap berdika, şony biljek bolmaly. Nähili bolýar? Häzir ekranymyzda ýörite gepleşigimiziň režissýory Orazmyrat häzir belli bir çagaň şu çaga beren sowalymyzy görkezýär. Saklars, näme diýip jogap berdika? Şony biljek bolmaly. Kime görä degişli? Iki topara-da degişli. Kim bilen düwmä basýa jogap bere. Birinji şertimiz şekil sowat. Iň esasy başdan gün aýdýan Täze ýyl baýramçylygy Aýaz baba sowat paýlaman gowy görýän bolsa bizem şo Aýaz babaň däbini ýöretdik. Hiç hili utuk alynmaýa. Bu günki gepleşikde. Hiç hili utuk alamzok. Diň utuk paýlaýas. Her bilen jogabyňyza diň utuk berýäs. Kimiň köp utugy bolsa şertlemizin sowamynda. Bilmeseňem utuk aýrylanok. Aýrylanok. Onda mähriban ildeşler, eziz tomaşaçylar, hormatly myhmanlar. Başlaýas. Jemleýiş tapgyrymyzda kim ýeňiji bolarka, golaýdaky birnäçe sagat dowamynda ony bileris, oň üçin bilmek üçin hem türkmen owazyny daşlaşmaly däl, Täze ýyly gutlaýas hem-de bäsleşer gepleşigimiziň jemleýiş tapgyrynda bäsleşýär aýdymçylar, sazandalar. Birinji şertimiz, şekili sowal siziň bilen. Onda näme, taýynmasaňyz, birinji sowal mümkin bolsa ekranymyzda bar üstünde. Arçaň reňki gyşda nähili bolýar? Eýwa. Sowal nähili boldy? Arçaň reňki gyşda nähili bolýar? Ak bolýar diýýär. Anyk jogapmy? Ýok, anyk. Anyk jogap. Ak bolýar diýýär. Jogap dogrumyka? Gök tiredir şuny. Durgyda jogap dogrymyka bileliň. Bizem basyp goýaly. Arçaň reňki gyşda nähili bolýar? Suwuk. Eý Atajan. Eşitdiň dämi? Bileňokmy şony? Indi bilip goý. Sowuk bolýa. Indi siz bilen bäsleşýäs. Ikinji sowalymyz. Aýazbal nirden gelýär? Bilýäňmi?

Täzilde iň owadan gezilýän agajyň ady, arçamy, çynar? Çynar. Bolýar. Berekella. Ahyry bir utuk gitdi. Indi siz bilen dowam edýäs, hormat bilen, baş üstüne. Indi sende Aýaz babaň telefon belgisi barmy? Sende Aýaz babaň telefon belgisi barmy? Barmy söhbet? Bar, bar. Sende barmy? Mende ýok onda bar. Ha onda barmy? Ýok onda Ahmet dur. Ana onda barmy görelim. Bar onda bar. Bar diýýä. Aý şunda ýok. Indi sende Aýaz babaň telefon belgisi barmy? Birden bu çagajyk Aýaz baby gijä galyp gelse, Aýaz baba nirde seniň hemmesi üýşdä getir sowgadyňy getir-dä diýýä. Dowam edýäs ýigitler başyny.

Akmämmet goşulmaly däl, goşulmaly däl. Özüňe eýlän hormatly topuşyjylar, kim myhmanlanmaz, kim jogap aýtsa, ozal dogry bolup çykaýsa utugyny bermez. Tans a? Tans, tans diýeli. Tans diýäsmi? Sebäbi tans etmek gowy bolýar. Ynanýan, ynanýan. Tans diýip jogap berdi. Tomaşa diýer. Aýdym diýer. Täzýyla, Aýaz baba gelende nähili sowgat taýynladyň? Aýdymmy, tansmy, goşgumy? Goşgy. Aýtdym-a goşgy diýip. Bilýäňmi näme üçin? He, goşgy sözüni iň soňunda aýtdy-da. Hä. Dowam edýär. Ýigitler başyna siz gerek size geçdi. Şonuň üçin bu tarapa geçýän. Hormat bilen. Ahmet bulaşdyrýaň aýdym. Tobar diňem sazanda ýigitlerimiz jogap berýär başyna. Täze ýylda iň owadan bezenýän agajyň ady näme? Ana sizem biljek boluňda beýle. Muňa men neme bermeli? Muňa ene jogapsyz. Täze ýylda iň owadan bezelýän agajyň ady näme? Aýagy ullakan zady. Arça diýerler. Arça diýer. Arça diýýäs. Hany körpe jigime näme diýip jogap berdikä başyny? Ullakan bag diýerdi. Täze ýylda iň owadan bezelýän agajyň ady näme? Ýaprak diýýän eken. Ýaprak agaç eken-ä. Bileňizokdyňyzmy? Kim ýaprak diýip jogap berdi? Onda dowam edýän. Ýigitler sizden başyna indiki sowalymyz. Aýaz babadan nähili sowgat alarsyň? Süýji kökemi, oýunjakmy? Indi bu çagaň pikiri nälikä? Ýa ulurak-da. Oýunjak diýer. Oýunjak diýer. Bolýar. Öňe düşýäň wala ahal sen bulaşdyrýaň oza. Menem käwagt diňläý. Näme diýýä? Oýunjak.

Agzyny açdy o çaga. Aýtdy gördüňmi? Ana size gowy kömek. Ýalňyşdyrjak bolma. Şumaly öz pikiriňizi aýdyň. Goşgy diýýär. Goşgy diýýär. Goşgy diýýär. Goşgy! Jogap dogrumyka? Täbirli Aýaz baba, aýdym taýynladyňmy ýa-da goşgy? Aýdym. Näme diýýär? Aýdym diýýär. Aýdym diýýär, aýdym diýýär. Ana ýigitler, birinji ýatymyz jemlendi, hormatly myhmanlar.

Tomaşa edýänler bilýär, tomaşa etmeýänlere aýdýas. Şu planşetimizde ýörite belli bir sözler bar. Meselem aýdaly, bäsdeşler gepleşigi aýdaly. Häzir haýsam bolsa bir ne utuk alanlardan başlaýas hemişe-de. Aýdymçy ýigitlerimiziň biri orta çykar, biri oturan ýerinde galar. Orta çykan myhmanymyz Şu sözi, adyny agzaman islendik hereketler bilen, sözler bilen şo sözi düşündirjek bolmaly. Oturan myhmanam şo sözi düşünjek bolmaly. Umumy üç munt wagt berýäs, üç muntyň içinde-de on sany sözi biljek bolmaly. Ýetişenem bolsa, elbetde göni Iki utugyny alýar. Iki utugyny alýar. Siz taýynmy? Onda şertimiz düşnükli bolsa hormatly myhmanlar, ikinji şertimiz. Bir utuk aýdym şeýtlemeden başlaýas, kim orta çykýar, kim sahnada oturan ýeri. Ahmet çykýar. Ahmet çykýar. Onda näme, Ahmedi garşylaýas, ýöne Ahmedi garşylamaka ikinji şertimizi Syrly sowaly el çarpyşmalar bilen garşylaýyň! Görşüňiz ýaly, hormatly myhmanlar, mähriban tomaşaçylarymyz, Ahmet taýynmy düşündirmäge? Eşitýäňmizi? Ýo. Eşitmesene. Tilki de tilki. Yo adyny tutmalyan. Adyny azamalyan. Keyik. Gujuk pişik. Tilki. Yzyňda akyň ýok yzyňda.

Hä! Ady näme ol? Ady nagzama. Togalak ady. Aw, bu näme? Başga söz, başga söz bilen diýip. Geç, geç, geç, geç. Geçdi. Ýyldyrim.

Hawa. Gaýnag suw. Hawa. Sms. Uý, gaýdyp bilýäs, wagt aýdanoklar entek. Hälki bilmedik sözleňiz. Adan adama, ýene ikije aglasaň göni oturýaň. Hälem diýdim. Adamyň yzarly erki zat diýip bolýar.

He kölegänem bara. Kölegänem şeýtişdirýäňlaý. Kölegänem. Neme diýip? Böň şeýip özüň durýaňda şeýdýäň boldy-da. Dawalaryny Ýok bir zatlar gözläp ýören ýaly şeýdýäňdä. Dawalaňyzy ýeriňe çözüp bilýäňiz. Köleg bolup ýatyr-a. Ahmet geç onda myhmanlaryň birini geçirýär. Baş. Ine görşüňiz ýaly hormatly myhman ikinji toparymyz. Atajan Eýýubow düşündirýär. Bolana taýyn bolsaňyz. Atajan taýyn bolsaňyz. Gowmy saz? Bolýa, bizem gowy. Çeşme. Atajan. Aç. Iň soňky gezek duýduryş. Bolun. Iň Ýagyş soňky. bar näme? Boldy dogry aýt. Iň soňky duýduryş Bolun, hormatly bolun. myhman, iň soňky duýduryş. Ütük. Gürläp bilýäň, şu sözi agzamasaň bolýar. Başga- Sallançak. Başga isleýän sözi agza bilýäň. Tans, wals. Sen gowy görýäs aga. Nahar, çemçe. Äýt, Atajan, görüp oturanda çalaja. Naharhana. Ýer. Görke bezse aýt. Ýyllarym. Aýdymçy, aýdym, şahyr. Aý gürläbilýäň şo söz ýazýan zat diýip arkaýyn diýbilýäň. Şahyr. Şahyr edýän zat diýbilýäň. Gürläp bilýäň Atajan. Ýazyjy. Şahyryň ýazýan zat diýbilýäň. Goşgy. Ýok bildim. Gargy tüýdük. Boldy, şunuň bilen hem gutardyk. Berekella, tüweleme. Tüweleme. Ýeriňe geçip bilýäň. Ine, görşüňiz ýaly, hormatly myhmanlar, mähriban aka-ärdeşler, tomaşaçylar. Eýran kän bir kynlyk düşmedi öýdýän, hä? Düşünmek. Sebäbi, Atajan, öň bu ýere gatnadyňyzmy, şu aktýorçylyk ussatlygy boýunça bir ýerde çykyş edip gördüňizmi teatrlarda ýa sirkde? Aý özümçe şekilli zatlara kän höwes edýän. Şeýdimi şoň üçin hä? Sessiz diňe şekilli indi düşündirmeli zat bolýar. Şoň üçin saňa çyraga sessiz çalýaňyz hä? Edepleňiz. Berekella mähriban myhmana şunuň bilen ikinji şertimizem jemlenýär. Hemme zat görünip durarmyka diýýär. Sebäbi iki utugymyzam kimler alýar? Elbetde sazanda ýigitlerimiz. Hasamyzam iki, iki. Tüweleme. Indi üçünji şertimiz. Üçünji şertde nähili bolar? Üçünji şertimiz, diň sal şertimiz, hemmämiziň bilýän şertimiz, ýurdumyzda belli meşhur aýdymçylaryň aýdymlary, üç sany sesi şo bir bada, üç sany sesi bir wagtyna eşitdirýär. Indi bu gezek hökman düwmä basmaly bolýaňyz. Diň sal şertimiz, üç sany aýdymy birden eşitdirýär. Kim bilse utup basýar. Her bilen dogry jogabyňyzy da utup alýas. Hasabymyzyň ikisi kim jemleýji şerte gatnaşmaga hukuk gazanarka? Ony bilmek üçin hem üçünji şerte tomaşa etmeli. Tomaşa edýäs we şatlanýas, sabyrsyz garaşýas. Deňi-sag şertimiz siziň bilen! Mundan hem hormat bilen. Hä barlap görýäňmi? Berekella, tüweleme. Saza neyt hemmesem ýerbe ýer. Onda hormatly myhmanlar taýyn bolsaňyz, siz taýynmy? Şu günki gepleşigimiz režissýor üç sany ses eşitdirýärsiler, şonuň üçin üç sany ses režissýorlaramyzam bar, Polat bar, Döwlet bar, Sapar bar, gezekleşip sesleri eşitdiribermeli. Hormat bilen, taýyn bolsaňyz, Diň sal ýaz başyny. Aha. Anna Guly Myratdurdyýew. Türkmenistanyň halk artisti Annaguly Myratdurdyýew. Bir sesi biziň. Anyk jogap. Hawa. Elbetde dogry. Elbetde ýigitlemez öz halypalarynyň sazanda ýigitlerde olar bilmeseňiz hökman boldy biläýmeli dogry dämi. Onda näme dowam edýäs mümkin bolsa indiki ýenede ýaňky sesler başyny. Aha. Durdy Durdyýew. Durdy Durdyýew diýýäňiz a? Berekella. Agyrdan o ýeke täk. Nä dogry jogap? Ýok. Durdy Durdyýew aramyzda ýok. Durdy. Ýöne begerip bilýän utuň aramzok. Degeni beriň. Dowam edýäs. Ýene diň salýas. Baş üstüne. Anna Nyýazjepbarow. Türkmenistanyň at galan artisti Arnýaz Jepbar. Anyk jogap Söhbet. Anyk jogap Söhbet. Söhbet elmydama sen jogap ber sebäbi seňki dogry. Dogry! Berekella! Arnýaz Jepbar. Üç sany sesi eşitmelidik. Indi diňe biri galdy. Hany onda kimiňkikä o ýekeje utugymyz? Başyny diň salýas. Ähä.

Mekan Çargulyýew. Berekella, nä dogry jogap? Ýok. Kral çykdym näme edip. Indi düwme atdylarda. Indi näme edýäs? Hyzmatyň ady nämedi? Gepleşik. Guwanç kömek ede. Indi kim düwmä basy şolar jogap berýär. Üçünji bilmeli sözümiz Ýaňky kim diýdik? A Nurmyrat Durdyýew diýdik, A Nurýaz Jepbarow diýdik-dä. Şolaň biriniň jigsi. Meýlis Myrat Durdyýew. Meýlis Myrat Durdyýew. Jogap dogry. Men hä diýdim Seýrana. Hä diýdim men şony. Näme eşitmedim? Ýok, muňa diýdim. Berekella, jogap dogry. Onda näme jogaplar baş üstüne?

Kim salýa? Aha. Aýna Seýitgulyýewa. Aýna Seýitgulyýewa, berekella. Tüweleme. Sesleri diňläliň başyny. Gidýän idim erkin rahatym. Soňky üç sany ses. Eh, Urki, tolgunýan men sizden beter. Geň salýan! Türkmenistan halk artisti Parahat Amanlyk. Anyk jogap. Näme ýüz gyramok. Ahyry dogry jogap berdiňa. Berekella Parahat Amanlyk. Dowam edýäs, diňe salýas. Meýlis Albaýew. Ýo dur. Meýlis Halbaýew, Jogap alnyp, hiç hili saýlap bolanok, sebäbi bi jemleýji. Hiç hili saýlap bolanok. Sebäbi Meýlis has edin. Bar özüm bar. Meýlis Halbaýew. Bir zat aýtmak isleýän. Nämeni aýtmak isleýän? Sebäbi hatamyz alty alty. Haýyş edýän. Hiç kim gürlemeli däl. Iň soňky ses. Kim bilse-de jemleýji şer gatnaşyp bilýär. Taýynma soňa diň salýar. Türkmenistanyň atgazan artisti Nuragdy Rejepow. El çarpyň! Oýun etdim. Nä dogry? Ýok. Ýok. Indi hormatly adamlar, bir gezek ýalňaşdyňyz, jemleýji tapgyr. Eger-de diň salýas, Jogap berýäňiz. Nädogry bolsa goňşy kömet hyzmaty, ondan soň ýene goşmaça şertde geçmek bolar. Gel goňşy kömege daýa geçeli. Bu sebäbi. Bir ýalňyşdyňyz-a bir gezek. Diň salýas ýigitler başyny. Basmak hökmany diňläli gowja.

Baýram han. Baýram han, mende ony gowy aýdymlar ýok diýýär, ýok, o däl. Ýok, Baýram han däl. Ýok, Baýram han Saparow däl. Indi, indi. Gowy şert. Näme hyzmatyň ady? Guwanç kömek eder. Indi. Hiç zat gürlejek däl. Diňe hereket bilen görkezjek, ýaňy siziň edişiňiz ýaly biljek boluň. Durdy Durdyýew bu ýollamka. Bu ýolla Durdy Durdyýew. Bu ýolla bolman ýene görkezen zadym ýol. Durdy Durdyýew aýdymçymyzam hemmä düşüniklimka diýýäs. Sesleri diňläliň başyny. Gara gözüň, gara saçyň aşygy seni, seni söýüp düşdüm dillere. maňa iki etegim deýin. Berekella, gutlalyň! Goşgy diýar hasamyz, mähriban tomaşaçylar, hormatly myhmanlar, Atajan köpräk el çarp diýä, il çarpyp bir galaýyn diýä, ýöne sebäbi ýeriňi aşýaň. Täze jaýa barmaly. Ýok, gollalyň ýigitlemmizi! Hormat bilen haýyş edýän Ýeňiş toparymyz, başda. Ine, görşüňiz ýaly, mähriban tomaşaçylar, hormatly myhmanlar, ine, şuny ýaly görşüňiz ýaly nyşanjyk, görşüňiz ýaly, Teýran ana şaryk diýip diýen nyşanjyk. Şu nyşan eger-de ýeňiji bolan bolsa, Teýran şol şu taýda owadan maňa gelişerdi, Teýran. Ýöne, aýyplaşmaly, gynansmaly däl. Ýörite, buram ýadygär bolan biziň adymyzdan. Hormat bilen haýyş edýäs. Hem-de ýörite Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň adyndan hem gymmat bahaly sowgatdyr size gowşurylýar. Mümkin bolsa, bir jemleýji arzuwlar, hormat bilen baş üstüne. Birinji bilen, hemmäňizi Täze ýyl bilen gutlaýan. Oglanlar, siz hem ýeňşiňiz bilen gutlaýan. Dowamy bolsun, yzy bolsun. Gyzykly, gowy, çekeleşikli boldy gepleşik. Hormatly Arkadagymyzam Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Alyp barýan işinde uly-uly üstünlikler berip, jany saglyk. arzuw edýän. Köp sag boluň Seýran. Hormatly Atajan başda. Mähriban Gahryman Arkadagymyzyň başy dik bolsun, baýramlaryňyzam gutly bolsun! Köp sag boluň Atajan gollalyň. Elbetde şu ýerde Atajan häzir hormat bilen indiki bäsleşjek myhmanlaryň ýerlerine geçerler. Ýöne men bir zady bilýän Atajan bilen Seýran diýip Atajan size janköýerlik etjek däl diýýän. Ony soň düşünşersiňiz-ä. Dowam edýäs inniki sahna çykjak myhmanlarymyzy garşylaýas. Ine-de, görşüňiz ýaly, mähriban tomaşaçylar, mähriban ildeşler, tomaşaçylarymyz, myhmanlarymyz. Görşüňiz ýaly, inniki toparlar, bäsleşjek myhmanlarymyz hem sahnada sabyrsyzlyk bilen haçan bäsleşip başlarkak jemleýji tapgyrda, jemleýji şertimizde hökman ýeňiji bolarys diýip birek-birek bilen tüweleme gowy taýynlykdan gelipdirler. Meşhur alypbaryjymyz Muhammet Oraz Sähedow hem-de meşhur aýdymçymyz Rüstem Halyýew şeýle-de bäsleşýärler. Ýaňy diýşimiz ýaly, şuňky bäsleşige bezeg berýän toparlarymyzyň biri, Türkmenistanyň atlan artisti Züleýha Kakaýewa meşhur şahyr zenanymyz Gülşirin hanymy garşylalyň. Onda, adatda bolşy ýaly, ýaňky ýyllar hakda söhbet açsak, çiräjik. Nähili bäsdeşlemmiz Söhbet Ahmet Atajan Seýran nähili geçdi pikirleriňi gysgaja bir beýan etseňiz. Dogrudanam oglanlar, ýigitler çyn ünary bilen taýýarlanypdyrlar. Diýseň çekeleşikli boldy. Ýöne şu birinji çykyş edenler bize-de gowy boldy gaýta. Köp zatlary gördük. Köp zat öwrendik. Öwrendik, hawa. Ýöne şertler başgaçadyr. Şeýlemi? Hoo başga şowur zatlar bardyr öýdýäňiz men. Wahey. Bekan şoň üçinmi? Hä. Kä şowur zatlar bardyr öýdýäň sizem. Ýo ýo. Şeýlemi? Hanam naý hormat bilen haýyş edýäs mümkin bolsa mähriban ak kärdeşlerimiziň täze gutlaglary bilen başlaýlyň ondan soň bäsleşem dowam eder hormat bilen. Gurşun sizden başlaýly başda. Şeýle ajaýyp şertleri mümkinçilikleri döredýän Gahryman mähriban Arkadagymyza iň süýji arzuwlarymyz sözlerimiz bilen başlaýas elbetde. Bul eýýäm biziň ömrümiziň, durmuşymyzyň adatyna öwrüli, çünki bize şeýle owadan durmuşy, baky bagty, eşretli döwrany, ajaýyp zamany bagyş eden Gahryman Arkadagymyzyň sungat söýýän ýüreginden gelýän her bir ajaýyp setirler, owazlar, aýdymlar, sazlar, şygyrlar biziň üçin baky ylham çeşmesine öwrülýär. Biz hut Arkadagymyzdan gaýdýan mähir akabasyndan, şeýle owadan ylhamyndan ylhamlanyp, Täze-täze döredijilik işlerimize başlaýas. Şoň üçin hem goý iki müň ýigriminji ýyl her bir türkmen ojagyna sahawat nuruny eçilsin, her bir öýde çagajyklaryň bagtyýar gülki sesleri, enelerimiziň, mähriban enelerimiziň hüwdi sesleri ýaňlanyp dursun. Goý iki müň ýigriminji ýyl her bir türkmen ojagyna, bütin dünýäniň ähli maşgalasyna Sebäbi Täze ýyl baýramçylygy, maşgala baýramçylygy, şu bäsdeşler gepleşiginde biziň ählimiz eýýäm bir maşgala dönüp gitdik. Goý, şu bäsdeşler gepleşigindäki şatlyk-şowhun ýaly, her bir ojakda diňe şatlyk-şowhun höküm sürsün. Hemişe ynsanlaryň ýüzünde ýagty ýylgyryş nury ýaýylyp dursun. Zemine agzybirlik, asudalyk, jebislik çaýylyp dursun. Goý, her ýylda her bir maşgala, ähli maşgala agzalary jem bolup, Täze ýyl baýramyny bellemek miýesser etsin. Köp sag boluň, görşümiz. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, hormat bilen Züleýha başlygyň. Dogrudan hem şu Täze ýyl baýramçylygy diýeňde bir arzuwlaň hasyl bolýan baýramçylygy. Şu ajaýyp baýramçylyk bilen bütin türkmen halkymyzy, mähriban Gahryman Arkadagymyzy tüýs ýüregimizden gutlaýan. Goý, mähriban Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il-ýurt bähbitli, Watan ähmiýetli ähli tutýan üstün işleri Rowaç alsyn, belent başy aman bolsun, täze ýyllaryňyzam gutly bolsun! Köp sag boluň, mähriban zenanlar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Indi ýigitlerimiziň arzuwlary, kalplary Täze ýyl baýramçylykda joşup dur. Rüstem sizden başlaýyn, hormatly baştutan! Sag bol Guwanç ine şu pursatdan peýdalanyp Gahryman Arkadagymyzy hem-de medeniýet sungat işgärlerimizi, türkmen halkymyzy Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyz jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri täze ýyllarda-da elmydama rowaç alsyn! Köp sag bolsun. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Hany kärdeş Muhammedarap başlyk. Bu günde Täze ýyl baýramçylygy nirä seretseň şatlyk, şowhun, hemme adamlaryň ýüzlerinde şatlyk, bir begenç alamatlary görünýär. Şu ýyl, ilki bilen-ä Täze ýyl baýramçylygy bilen Gahryman Arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýas, goý, täze iki müň ýigrimi nji ýyl, iki müň on dokuz njy ýyl ýaly her bir öýe rysgal, döwlet, şatlyk, bagt getirsin, hiç haçan sallançaklar, saçaklar boş solmasyn, elmydama doly bolsun, näme, şular ýalak gepleşikleňem höwiri köp bolsun, garşydaşlarymyza-da üstünlik arzuw edýäs. Sizede. Sag boluň, sizem üstünlik bilen dagyşyp bolsun. Ine, görşüňizler hormatly Ilham mähriban tomaşaçylar şular ýaly owadan arzuwlar bilen bäsleşmäge başlaýas. Ondan-da göreliň, bilşimiz ýaly şo bir şertler, şo bir düzgünler, şo bir kadalar. Birinji şertimiz şekil sowal. Körpe jigilerimize soralamyz bar. Kim birinji bilse-de, şondan hem başlaýas. Hormat bilen başla. Taýyn bolsaňyz, gepleşigimiziň režisýory Orazmyrat başla. Doglan günüňde saňa sowgat kim berýär ejegmi kakaň. Aha ýigit mekan tüweleme. Sowgat berip dursun. Kakasy berýär. Kaka. Nireden bilýär ýaňy dogulmuşy Aý ýüzi bir kaka diýjek ýaly bolupdy. Bolýa. Kakasy sowgat berýämişin jogap dogrymy kany göreliň. Hormat bilen baş üstüne.

Aýaz baba sowgatlary nirede saklaýar? Haltadamy ýa-da sandykdamy? Sandykda. Berekella. Tüweleme. Dowam edýär tüwelän ýigitler başda. Täze ýylda sen nähili reňkde köýnegi geýmegi gowy görýäň? Täze ýylda nähili reňkde Gök diýäýmese. Köýneklere geýmek gowy bolýar. Gök diýäýmese. Dodajyk. Ho. Gök diýýär. Gök diýýär. Gök diýip, gök diýip reňk saýlady. Başyna jogap dogrymyka? Gök. Täzine sen nähili reňkde köýnegi geýmegi gowy görýäň? Saýy. Saýy. Saýy. Saýy. Saýy. Indi gezek siziňki, hormatly myhmanlar. Başyna enik sowarmyz. Zenanlarymyz jogap berýär.

Aýaz baba sowgatlary nireden alýar seň pikiriňçe dükana gidip satyn alýamy ýada özi ýasaýamy. Dükan açyp özi alýar. Beýle bolýar. Öňüne. Ýalňyşdyrjak bolma. Dükana gidip özi alýan eken. Dowam edýäs. Ynana ýene sizden hormatly başlyk. Täze ýyl baýramynda nirä gitmegi gowy görýäň eneňlere myhmançylygamy ýa-da mamaňlara? Aha beriň da jogap. Mamaňlara. Täze ýyla nirä gidýär? Mamaňlara. Mamalaryna gidýär. Bolýa. Mamalaryna gidýärmi şin jogap dogry myka? Ýöne älemede gidip biler şo. Hiç kim. Mamalar älemde ýaşaýamy? Ýok. Çaga görýäňä. Täze ýyl agşamyny Älem medeni dynç alyş merkezinde baýramçylyk dabaralary gurnalýar da belki ol älemede diýip biler sebäbi hälden görýäňiz-ä.

Jogapmy? Jogap otuz birinji dekabr diýip berdiler. Ol söhbediň pikiri iki tem diýýär. Indi ynanam otuz bir diýip saýladyk. Jogap dogrumyka? Indi täze ýyl seň pikiriňçe otuz birinji dekabrmy ýa-da birinji ýanwarmy? Birinji ýanwar. Birinji ýanwar täze ýyl. Şunuň bilen hormatly myhmanlar, mähriban kärdeşler, birinji şertimizem jemledik. Şekilli sowal atly şertimizde bolsa hasabyň näçe? Iki bir. Iki birmi? Iki bir. Iki bir hasap bilen ikinji şertimize geçýäs. Ine bilşiňiz ýaly ikinji şertde-de bäsleşýäs. Syrly sowal şertimizde köp utuk ýigitlerimizde. Haýsyňyz ol merkeze geçýäňiz? Men geçäýin. Onda näme ikinji şertimiz syrly sowal şertimiz siziň bilen. Ine, hormatly myhmanlar, mähriban tomaşaçylar, görşüňiz ýaly, Muhammet Oraz düşündirjek bolýar, Rüstemem düşünjek bolýar. Düşündirip bilermikä? Hawa. Düşündirip biler. Onda häzir barlaýyn. Taýynmasaňyz, wagtam gitdi, sazam gitdi. Ine-de siziň birinji bilmeli sözüňiz. Darak. Bäbek. Hat ýazmak. Adyny agzamak. Okamak. Mekdep. Ondan ýene. Okuwçy. Gawunyň, gawunyň. Gawun. Gawun çigidi. Ýene, ýene. Hat. Haw.

Agajyň nemesi? Howa, Gün, Aý, agaç, reňkmi? Geç. Agajyň nemesi? Bolýar, geç. Üşemek, sowuk, buz. Saç almak. Kimje olar? Sazanda. Ýokarda Gün, ýyldyz.

Biraz kynrak boldy öýdýän-ä, gaýdybam geldik welin, Sade baga düşündirmek kyn boldy-a. Ýöne ýerine geçmek kyn bolmazmyka diýen. Bolmaz oturyn, Muhammet aga ýerine geçirýär. Diňe bir şol ýagdaýy Züleýha Kakaýewa düşündirjek diýýä, menem bolaryma düşünjek diýýä. Düşünersiňiz-ä? Elbetde. Elbet. Onda taýyn bolsaňyz, Sag gitdi. Şu sözi aňlamak bolanok. Ýöremek. Ýüzmek. Ýyldyz. Aýna. Penjire. Kuş depdi. Kitap okamak. Kitap. Gözlemek, bugdaýly meýdan. Ýüzmek, suwda ýüzmek. Bagtsyz azaply gämi. Gämi, ýüzmek. Gämi, nirde ýerleşýär? Gämi. Nirde, nirde, nirde gämi? Awaza. Seretmek, seýran etmek, gezelenç. Suwda ýüzmek. Balyk.

Ýassyk. Boldy. Boldy berekella. Ine, mähriban tomaşaçylar, hormatly myhmanlar, ikinji şertimiz, syrly sowal şertimiz jemlendi. Onda-da iki togy kim alýarka? Durşuna ýaňa bildiňiz siz, kim alýar? Indi biz alaýaly. Siz alaýalymy? Hawa. Ýöne Gyzykly bulary geçiräýeli. Sebäbi hasamyz dört bir hasap bilen üçünji şerte geçýäs. Ýöne şu welin üçünji şerte geçmezden ozal bilýäňiz biz tomuş edýän ildeşlerimiz birnäçe mahabatlanardyk. Ýörite mahabatlaňyz mahabatda-da mähriban ildeşler bilýänsiňiz sizden gelen sowallary oturan myhmanlara bereris diýipdik. Eger-de myhmanlar Siziň ugradyn sowalyňyzy bilmese, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýörite sowadymyz bar, gymmatbaha sowgat. Ýöne, geliň sizden ugradyn sowallara geçäýeliň şu ýerde, üçünji şertimize geçmezden ozal. Ýörite Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Bahar Amanowa sowal ugradypdyr, o sowalam ana şu wagt Bikene aýdymçymyz Laçyn Hudaýgulyýewa biziň aramyzda otyr. Öňüňizde mikrofonlar, mümkin bolsa Laçyn mikrofon almagyňyzy haýyş edýäs. Laçyn, Bu günki bäsleşigimize hoş gördük. Bäsleşmäge taýynmysyňyz? Hawa. Taýyn bolsaňyz, ýörite Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Bahar Amanowa ugurdan sowaly şeýleräk. Haýyş edýäs, hormatly myhmanlar, hiç kim aýtmaly däl, jogaby bilseňizem, sebäbi ýörite sowgadymyz bar. Jogaby bilmeseňiz, sowgat sowaly ugurdan iýleşimize gidýär. Onda taýyn bolsaňyz. Nota düşegi näçe çyzykdan ybarat? Rasim soragyňyz barmy? Nota düşegi näçe çyzykdan ybarat? Bilseňiz ýörite sowgat siz üçin. Hormat bilen. Aýdym şeýle tonu bilýän bolsaňyz gerek meň pikirimçe. Sanap otyryn öýdýän-a. Do, re, mi. Bäş. Bäş diýip jogap berýäňizmi? Bizem misal üçin size bäş goýýas. Dogry. Bäş çyzykdan ybarat. Gutlalyň. Ýörite Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň sowgadyna mynasyp boluň. Yzyňyzda Meşhur şahyr ýigidimiz Kerim Halyýew meniň bäsleşjek diýýär. Hormat bilen Kerime mikrofon geçirmegi haýyş edýäs. Indi size şeýleräk sowal, Kerim, ýene bir ýola bäsleşigiňizi hoş gördük. Ahal welaýatyndan ýaşaýjymyz Baýryýewa Enegülüň sowaly şeýleräk, Türkmen gelin-gyzlarynyň söýgüli saz guraly gopuz nämeden ýasalýar? Bä, görýäs welin, kelin pikirlenýäň welin, sowgat, ýörite Ahal welaýatyndan gelen sowalymyz, ildeşimiz Enewere geçjek öýdýän. Aý, sowgat sorag düzene beräýiň. Şeýdäýlimi? Onda jogabam polatdan ýasalýar. Sag bol. Polatdan ýasalýar. Sowgat, hormatly Teleturmuşçymyz Ahal welaýatynda ýaşaýan Enegül Baýryýewa ýollandy. Şu ýerde biziň kärdeşimizem gatnaşýar. Dünýägözel Täçmyradowa bize aramyzda biziň kärdeşimiz. Hany, taýyn bolsaň. Lebap welaýatyndan Aman Ataýew ugradan sowaly, Ak maýa gerek diýen türkmen halk aýdymyň sözleri haýsy dessandan? Ýörite size kynrak sowallary taýynladykmykak diýýäs. Elbetde aýdym. Ýörite maňa kynyny berdiň öýdýän. Ýörite hawa ýa aýdym şol esasanam Rüstem bilýär öýdýän. Ýa ýerine ýetirýärmikaý ol aýdymlaryň birini. Hany, Ak maý diýen türkmen halk aýdymy aýdymynyň sözleri haýsy dessandan? Biz gorýäs haçanda biziň myhmanlarymyz bilmese sebäbi näme üçin bizi seredýän muşdaklarymyza sowgatlar diýseň köp gidýär. Jogap barmy dünýä gözül? Şasenem Garyp. Berekella, dogry, Şasenem Garyp dessanyndan. Indi sowaly kime geçirýäs, Baýram han? Balkan welaýatymyzdan Maral Berdiýewa bilen bäsleşýäňiz, Baýram han siz. Meşhur kinorežissýor Alty Garlyýewiň Aýgytly ädim kinofilminde Artygyň aýdymyny bu filmde kim ýerine ýetirdi. Artygyň aýdymy aýdymy, Artygyň aýdymy, Aýgyt dädem kinofilminde şony ýerine ýetiren aýdymçyň ady. Aýt, aýt, Aýdody aýt. Gurbanow, ýalňyşmasam. Ýalňyşsaň näme? Aý, ýalňyşsam gider-dä, näme etjek? Ýalňyşsaň? Marala gider-dä. Berekella, jogap dogry. Aýdody Gurbanow. Şu ýerde ýene bir ýola

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaş guramasynyň Merkezi Geňeşiniň adyndan sowgatlary bilen ildeşlerimize geçirýäris hem-de ýatdan çykarmalyň, bäsleşigimizi dowam edýäris. Üçünji şertimiz, Diňi sal şertimiz. Bilşiňiz ýaly, meşhur aýdymçylarymyzyň aýdymlary ýaňlandyrýas. Diňi sal şertimiz, siziň bilen Başlaýas. Berekella, onda hormat bilen mähriban kärdeşler, siz taýyn bolsaňyz menem şu ýerde Ýadyňyzda bolsa düwmejigi basmalyr. Işleýärmika? Başlaýasmy? Başlaýasmy? Berekella. Her beren jogabyňyzda-da bir utuk berýäs. Diň salýas başyny. Aha. Suhan Orazaberdi Türkmenistanyň halk artisti. Halk artisti Suhan Orazaberdi. Ak sonam diýen aýdymy. Elşat Maňzokly. Jogap dogry. Jogap dogry. Dowam edýäs. Hormatly myhmanlar, ýene bir gezek diň salýas başyny.

Indiki şutan ses kimlerkä? Gaşdym. Türkmenistan atladan artist Tirkeş Mätnazarow. Jogap dogry, berekella! Dogry. Dowam edýäsmi? Jogap barmy? Bolýar. Dowam edýäs, başny. Atajan Berdiýew Türkmenistanyň halk artisti. Berekella jogap dogry Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Tirkişmätnazarow Atajan Berdiýew üçünji ses kimkä? Hormat bilen diňsalýas.

Ýok gowy ses eşdirip dur Aýratyn bu soňy waka ýekeje öz awazyň ülkeje özi galdy. Hanna dogry jogaplar eşdeliň baş üstüne. Atak tapma hem döndüm perwana diwan. Ýandym yşkyň oduna ýandym oduna. Gel ýetiş dadyma ýetiş dadyma. Indi dowam edýäs ýene-de üç sany sesimiz

Muhammet Bäşeýew. Muhammet Bäşeýew. Muhammet Bäşeýewiň barmy? Ýok, zat däl, ýaňky ýerde barmy? Bar sesi. Bar, bar sesi, dogry, berekella. Dowam edýäs, mümkin bolsa. Ýene-de birje sesimiz galdy. Hormat bilen. Başda. Türkmenistanyň at gazanan artisti Guwanç Ýazmämmedow. Owowowow Guwanç Ýazmämmedow. Berekella Guwanç Ýazmämmedow tüweleme Aslynada gepleşigiň öňki sanlaryna tomaşa eden bolsaňyz mähriban ildeşler üçünji şerti diňe Rüstem Halyýew alyp çykýardy Muhammedorazy sebäbi tüwel her gezek oturýardy esasan Rüstem bilýärdi

Tüweleme içsem hem bir ses hem bir ýerde obada söýdýän-ä tüweleme. Köp sag boluň ýigitler mähriban zenanlarymyz. Ine görşüňiz ýaly mähriban tomaşaçylar hasaby meň pikrimçe aýtmasaňam görnüp durarmyka diýen sebäbi jemleýji şerte geçmäge hukuk gazan biziň meşhur aýdymçymyz hem-de alyp baryjymyz Hormat bilen gollalyň! Mähriban ýleşler eziz tomaşaçylar görşüňiz ýalak biziň mähriban zenanamyz meşhur şahyrymyz meşhur aýdymçymyz bir ädim galanda aý ýigitler öz ara bäsleşibersinler biz gowsy seredeli synlaly janköýerlik edeli diýdiler dänim utulansoň bolular. Beýle-dä ýöne. Ine görşüňiz, aslynda beýle-dä. Ýöne görşüňiz ýaly bäsleşdik, tomaşa edýäs, Züleýha Kakaýewanyň adyny şu gutuljyga salýas, o gutuda-da görşüňiz ýaly Gülşirin Hanowanyň ady, size berýäs şu gutuljyklary, gutlaýas ýörite hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaş guramasynyň Merkezi Geňeşiniň adyndan hem sowgatlaram gowşurylýar, gymmat bahaly sowgatlar hem-de biziň siziň elbetde gymmat bahaly arzuwlaryňyz gerek, mümkin bolsa başyny. Şul ajaýyp pursatdan peýdalanyp, ýene-de Şu günki bäsdeşler gepleşiginiň ähli gurnaýjylaryna köp sag bolsun aýdýas, sebäbi Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda maddy-enjamlaýyn binýady günbe-günden gowulanýan türkmen milli telewideniýesinde şeýle ajaýyp gepleşikler yzgiderli döreýär, buny hemmämiz özümiz içinde bolup, janly şaýady bolup ýörüs. Bäsleşik bäsleşik bolýar. Biri ýeňýär, biri ýeňilýär. Ýöne ýeňiliş biz utulyş diýip hasap edemzok. Bu nesip bolsa bäsleşik dowam eder. Biz özümizi synarys, taplarys. Biz integem şu ýeke-täk zenan topary bolup şunça ýoly geçenimize buýsanýas. Mundan beýlägem bäsdeşlere üstünlikler arzuw edýäs. Hemişe Esasy zat toýda baýramda didarlaşmak miýesser etsin. Gahryman Arkadagymyzy, bütin türkmen halkymyzy Täze ýyl baýramçylygy bilen gyzgyn gutlaýan. Goý hemişe ýurdumyzda asuda asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde toýly, baýramly günler dowamata dowam bolsun. Gel Täze ýyl, paýlap mähir demiňi. Arkadaga şowly gadam bolup gel. Enäni, zenany, goja zemini taryp edýän süýji aýdym alyp gel. Täze ýylyňyz gutly bolsun! Utulan göreşden doýmaz diýýär. Ýöne bir azajyk gynandym. Ýeňilenme. Ýeňilenimizemi gynandym. Ýöne gynansagam hökman ýaryşda biri ýeňiji bolmaly. Oglanlar hakykatdan hem gowy taýýarlanypdyrlar. Şeýle bir gaty mynasyp ýeňiş gazandyňyz. Gutlaýas oglanlar. Ýöne beýleki bizden öňdäki topar bar-a, olar zordan ýeňdiler. Olaňky hasap däl. Biz-ä Atajan aga janköýerlik etdik welin, ýeňmelidiler, ýöne ýeňmediler. Biz ýöne mynasyp ýeňildik. Şoň üçin hem elmydama Ýeňişli baýraklar hemmämize nesip etsin! Şu pursatdan peýdalanyp, şu ajaýyp baýramçylyk bilen bütin türkmen halkymyzy, mähriban Gahryman Arkadagymyzy, kärdeşlemmizi tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý, elmydama Watanymyzda toý bolsun, Toýuň bezegem biz bolaly. Köp sag boluň. Onda, hormatly adamlar, mähriban tomaşaçylar, görşüňiz ýaly, jemleýji tapgyrymyzda jemleýji şert gelip ýetdi. Elimde jemleýji şert. Nähili şertkä? Elimde ýörite, görşüňiz ýaly, Muhammedoraz Sähedow, şu taýjykda goýmak isleýän, Rüstem Hallyýew, Söhbet Kasymow, Bu nämeka diýýänleriňiz bar bolsa, şu nirde durmaly? Aslynda, ýörite gözüňiň alnynda kim ýeňiji bolsa, nyşan alamyzda. Häzir size-de deňeşdirip görjek, ýöne deňeşdirip görkezeýändir, men aýdaýyn. Bolýar, bolýar. Ine Söhbet Kasymow. Indi goýaý şo taýda şony. Goýup bolamaýança. Hem-de Ahmet Atajanow. Dogrumy harplary? Ýörite ödeginizi goýýas. Kim ýeňiji bolsa, şol nyşanjyklanma sowadymyz ýörite siz üçin. Indi jemleýji şert nähili? Jemleýji şert, adam jemleýji şert. O-da diňe siziň özüňize bagly. Medeniýede, sungada degişli sözleri aýtmaly. Indi nähili görnüşde oýnaýas? Birinji, elbetde, iň köp utuk alan San hasaplamada siz alnyňyz, ýaňy bäsleşigiňizde. Şoň esasynda-da başlaýas. Meselem aýdaly, medeniýet, ta, tans we şoňa meňzeşler. Soňky harpynda haýsy harp bolsa, şol sözde-de, şo sözde-de başy şondan başlaýar. Başym şondan başlamaly. Ýöne göni, meselem siz medeniýet diýdiňizmi? Hawa. Siz tans diýýänçä tapawudy haýsy söz ýazýaňyz? Bäş, dört, Üç, özüm sanap durýandyryn. Hiç hili. Jemi üç gezek ýalňyşmaga mümkinçiligiňiz bar. Üç gezek ýalňyşan toparam utulýar. Adam ady hasap däl. Diňe medeniýede, sungada degişli göni bilen sözler bolmaly. Sözler bolmaly. Göni bilen. At däl, adam at. At-da gönümi? Gaýtalanmaly däldir. Gaýtalanmaly däldir. Onda näme? Ýörüt hemme myhmanlarymyzam, tomaşaçylarymyzam tomaşa edýänleriňiz bar bolsa tomaşa edýäs. Bäsleşik atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň ýeňijisi kim bolarka? Ony bilmek isleýänleriňiz bar bolsa, az salymdan bilersiňiz. Jemgyýet şertimiz siziň bilen başlaýas. Onda hemmämiz taýyn bolsak, hiç kim gysga aýdanok, hiç kim gürlänok. Ýigitler iki topara düşsün arzuw edýäs. Rüstem Halyýew hem-de Muhammet Oraz.

Neme medeniýeti degişli-de orda. Neme medeniýet soňa da degişli. Sergi. Sergi. I. Yok. Bir bir hatamyz, hormatly mihmanlar, bir bir. Indi sizden başlaýar. Taýmy. Taýmy soň başlap bilersiňiz. Näme söz diýýär? Başga özüňki eliteli. Dep. He, pa, he. Perde. Perde, e. Beş. E, iki, bir. Yok, tordy, gynansak da. Hatamaz iki, bir. İki, bir. Size galyp, sizin başlayan yitler. Gynanşmaly, tilenýän. Kaçın? Ýok, bularda galyk bilmedi-de, şulardan Ha. başlaýar. Haýsy ýerde galsa şondan başlaýar. E-den näme ara medeni döwlet? Ýok, indi e hökmanda indi täzeden başlaýarsyň. Menem şu wagt indi pikirlenýän. Taýyn bolsam pikirlenýäňiz özbaşdak. Hormatly ildeşler, görşüňiz ýaly, dartgynly pursatdyr, tolgunyjy pursatdyr. Hä, indi. Haçan başlan bolsaň, taýyn bolsaňyz aýdybermeli. Ýaz näme?

Üç bir hasap bilen gadymy myhmanlar, mähriban tomaşaçylar! Hormatly mähriban tomaşaçylar görşüňiz ýaly ilki bilen şu bäsleşikde diýseň bir üstünlikleri bolan ençeme bäsdeşleri ýeňip, ýeňip jemleýji tapgyryň jemleýji şertine gatnaşyp, Elbetde diýdiň, zehini bilen, ussatlyk bilen çykyp eden ýigitlerimizi gollaýly. Hormat beriň, Muhammet Oraz Sähedow hem-de Rüstem Halyýewiň hem hormatly sowgatlary möhüm bolsa başyny. Ýigitler, ýöritler, biz üçin öz adymyzdan, Hadyr restoranyň adyndan hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň adyndan hem diýseň sowgatlarymyz siz üçin. Ineem, ýigitler, iň esasy sowgadymyz Nyşanlar gowşuryp alyňmy? Gutly bolsun! Sowgadyňyz, elbetde, ýene bir ýola üstünlik hem-de abadan bolmagyny tüýs ürip arzuw edýäris. Elbetde, şu pursatlarda-da biziň. Gatnaşan toparlarymyzyň, dostlarymyzyň, kärdeşlerimiziň täze ýyl arzuwlaryny, ilki bilen, size başlaýyn, hormatly Ýolbaşçy! Gyzykly, çekeleşikli gepleşik boldy. Indi esasy şu jemleýji tapgyryna gatnaşyp, Täze ýyl baýramyny uly şatlyk-şowhun bilen belläp geçdik. Ine, bäsdeşlerimize, ýeňijilerimize-de uly üstünlik. Indiki bäsdeşliklerde-de arzuw etýän, elmydama ýollar açyk bolsun, elmydama ýeňip geçsinler! Bizede nesip etsin diýip. Sag bol size de. Şular ýaly uly mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyzyň tutýan tutumly işleri täze ýylymyzda-da elmydama rowaç alsyn. Gahryman Arkadagymyz jany sag bolsun, başy dik bolsun. Täze ýyllar hem düşümli bolsun. Berekella. Köp sag bol sen. Muhammet Oraz başyna. Diýseň bir çekeleşikli bäsleşik boldy. Ildeşlerimiz hem görendurlar. Ine, bäsdeşler gepleşigimiziň ahyryna çenli gatnaşyp ýeňiji bolan biziň ýeňjilerimiz biziň sahnamyzda dur. Gazanan üstünligiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Sowgatlaryňyzam gutly bolsun, nesip etsin. Elmydama durmuşyňyzda ýeňişli orunlar, ýeňişli menziller kän bolsun. Şu pursatda bolsa ýene bir ýola Täze ýyl baýramçylygy bilen siziň her biriňizi Gahryman Arkadagymyzy tüýs ýüregimizden gutlaýas, goý täze ýyl her bir ojaga agzybirlik, bagt, yrsgal, döwlet getirsin. Arkadagly ýurdumyzda, güneşli Diýarymyzda elmydama toýlar toýlaşsyn, şol toýlarda, baýramlarda bolsa şahyrlarymyzyň ajaýyp goşgulary, bagşylarymyzyň joşgunly aýdymlary elmydama sazandalarymyzyň hem owadan sazlary ýaňlanyp dursun. Sag boluň, sag boluň. Gürrüňiz hasyl bolsun. Ine-de hormatly myhmanlar, mähriban tomaşaçylar, bäsleşik atly gepleşigimiziň Ikinji möwsüminiň ýeňijileriniň arzuwlary hormatly garşy alyň ýene bir ýola Ahmet Atajanow, Söhbet Kasymow. Menem şu pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkymyzy, Mähriban Gahryman Arkadagymyzy iki müň ýigrimi nji ýyl Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Söhbet, ha, Baýra, baýragyň gutly bolsun. Sag bol. Äbe, şundanam ähli şu bäsdeşler gepleşigiň ähli sanlaryna gatnaşan aýdymçylardyr sazandalar, şahyrlarymyza mundan beýana-da uly üstünlikler arzuw edýän. Şeýle gepleşikleriň yzy gür bolsun. Şeýle gepleşikler, şeýle baýraklara eýe bolmak hemme bir aýdymçy, umuman alamyzda medeni-sungat işgärlerine bir öňe gidişlikler ýar bolsun. Öňe gidişliklere bir Iter bolýar-da. Mundan biýana-da gijämizi gündiz edip, ata Watanymyzy, mähriban Gahryman Arkadagymyzy, gözel gyzlarymyzy, gözel tebigatymyzy wasp edip, täze-täze eserler bilen halkymyzyň öňünde çykyş ederis diýip ynandyrýan. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerine-de elmydama rowaçlyklar arzuw edýän. Täze ýylyňyz gutly bolsun! Goý menem şu pursatda şu bäsdeşler gepleşigine başdan aýak ähli gatnaşan bäsdeşleri öz kärdeşlerimizi şu şunýa gyzykly bäsdeşlige gatnaşyp çekeleşikli sungat işgärlerine tüýs ýüregimden sag bolsun aýdýan. Elbetde Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda biz ähli medeni sungat işgärleriniň bir her bir döreden eseri ýa bir Her bir döreden öz bir döredijiligini halk köpçüligine ýetirmekde uly mümkinçilikler bar. Şol zatlardan hem biz peýdalanýas, her ädimde duýýas Gahryman Arkadagymyzyň bize döredip beren mümkinçiliklerini. Şu pursatda Ahmet ýeňiji bolduk, gutlaýan. Sizem oglanlar gutlaýan. Esasy gatnaşmak, ýeňmek däl ýa hawa. Tüweleme. Ýeňiji bolan adam şeýdip gürleşer. Soňky tapgyra-da ýetdiňiz, sizem gutlaýan. Hemmäňiziňem Täze ýyl baýramyňyzdan tüýs ýüregimden gutlaýan. Gahryman Arkadagymyzyňam jany sag bolsun, elmydama il-ýurt bähbitli alyp baren tutumly işleri rowaç alsyn. Täze ýyllygyňyz gutly bolsun, hemmäňize täze ýylyňyzda uly üstünlikler, rowaçlyklar arzuw edýän. Sag bol. Hormatly adamlar, mähriban tomaşaçylar, eziz ildeşler, şunuň bilen elbetde täze ýylyň diýseň bir şatlyk şowhun bilen ýurdumyzy bezeýän günlerinde Türkmenoba teleýaýlymyny siziň tomaşa eden Bäsleşik atly gepleşimiziň ikinji möwsüminiň jemleýji tapgyry bilen şu günki gepleşimiziň ikinji möwsümini jemleýäs. Bizem elbetde ýene bir ýola bizi eşretli durmuşda ýaşadýan, şular ýaly dünýä ününe laýyk gelýän sahnalarda çykyş etmäge ähli şertleri we mümkinçilikleri döredýän, şular ýaly medeniýetli dynç alyp, dost-ýarlary bilen, kärdeşleri bilen diýseň bir gülküli pursatlary bilen, ýatdan çykmajak pursatlary bize bagyş edýän şu ähli beýik işiň sahasynda duran hormatly Prezidentimize Çäksiz sag bolsun aýdýas. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, alyp barýan beýik tutumly işlerinde diňe üstünlikliň hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Täze iki müň ýigriminji ýylyňyz gutly bolsun, goý täze ýylyňyz saglykly, rysgal döwletli, abraýly, döredijiligiňizde täze üstünlikliň hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Ýeneki günlerde, toýly günlerde Arkadagymyzyň saýasynda Türkmenowateleýlmynda bäsleşik atly gepleşigimiziň nobatdaky sanlaryna görüşýänçäk hoş wagtyňyz, täze ýylyňyz gutly bolsun!